They are not the prizes but kune vanhu vanoimagina seni. I promise you handimbokuisai pacamera. I promise you pinda henyu. So kune vanhu vanotofunga kuti 50 kg yestarter umwe munhu anotofunga kuti i 500 us dollars. I mean people with crazy imaginations. Seni inini I imagine everything. So ndina mukoma wangu vari uko avo toti vatimbotudza maprize estarter Agrowers mafinisha kuti tingozivawo maprices echikafu muno muchii shop ino ichi okay eh, shop ino inonzi national foods okay national foods eh chikafu chechamira chakadai maprices acho starter 50 eh, kg iri pa 35 dollars and then eh, grower yacho iri pa 34 dollars finisher iri pa 33 dollars pa 50 kgs yoyo and then ma 25 kgs acho anenge arimo zvekare eh, 25 kgs yestarter inoita 18 dollars yegrower inoita 18 dollars and then yefinisher inoita 70 dollars ndio maprice acho kushop yedu yenational foods okay yes. so chii chimwe chamunotengesa besides chikafu chehuku eh, totengesa chikafu chehuku eh, then chenguruve chinowanika zvekare chiri kupi chenguruve chenguruve chiripo aya ndio maconcentrate acho oh, okay yeah. alright and then ari kukona kuma meals eh, mameals oh okay yes. okay oh. nemaprizes azvo alright kana ari mameals eh, pane inonzi grower finisher meal inoita 28 dollars mm. poita inonzi boint so

So we are waiting handiti tinzwe maprice echikafu nekuti kana uda kungotanga kutaura what do you need to know kana uda kutanga kuti anguruve according to him what do you need to know of course is not an expert but anenge achingoziva one or two things handiti tanzwi pai pamaprice pamaprice echikafu chenguruve ndizvo eh, okay ya ndozvangatichitaura nezvazvo eh, tatapa pic concentrate

Eh, neinda dogs ingago yekucleanisa zvirogwi yedisinfection iripo inonzi eh, virotec dzirimo eh, mishonga imwe yedearming kubva kuhuku chaiyo iriko zvekare huku inopiwa dearming inenge yaita sei inopiwa huku edha nguruwe okay mudhiwe mini oh. semalayers mm. eh, alright masvika Alright. So munhu asina ruzivo nezvehuku kana kuti asina ruzivo nezvenguruve mhm. anoda kuti anga kuti huku kuti ada kuti anga kuti nguruve besides food chii chimwe chaangatenga uh, pane kana dziri huku dzechida zvikwanisiro zvakaita sezvekudyira zvekunwira okay eh, nemishonga inodiwapo mm. okay kana munhu atenga huku nhasi chi- zvaanoshandisa zvechi- zvekudyira nezvekunwira ndezvipi zvekudyira nezvekunwira izvi ndezvekunwira zviri panapa izvi Okay. kwete zvekudyira izvi ndezvemadeod Okay. 11 days zvemaburiburi anonzi mahinged feed okay so i- ayo anoita mari yamunoti mahinged feed ndoti mahinged feed anoita 2 dollars Two dollars. Each, eh. ko ekunwira

same price alright oh, so munhu ada kutanga kuita huku 50 kana 100 chii chaanouya kutenga munomu uh, chaanokwanisa kutenga ita kana kubhuka nhiyo dzacho huku dzacho dzinobhukwa okay. ukabhuka eh, dzofanira kubhuka before tuesday nefriday bcause ndomadiza dzinoita se adzinobuda okay mm. saka ne achuze wenzi obhuka uh, kana achida dzichuze anofanira kubhuka zvakubva kana kuti friday saturday sunday okay. monday mabooking state akuendesa mm. eh, then tuesday ukudza wouya wotora okay ndada kubvunza kuti chii ndape matypes ehuku dzamunoodesa eh, ndinoodesa huku inonzi hybrid iri parose ikala rudzii yakaita sei eh, eh, ndeyewhite inenge iri white eh mongozo huku kana ichiri kubva kwahukwana kana mm. inenge yakaita like kauyelo asi eh, inoita ichizochinja ichizochinjaitawaitikazoita eh, white mm. eh. okay dzinoita mari kana dziri new pakubuka dzinoita dollar 10 cents each okay na 10 cents yeah ko kuvasineitwa ndakamboita huku ndakambotenga huku dzakadza 50 ndaka 5 15 dzakafa kwasara 5 vanhu vakati maybe dzinenge dzisina kuvaccinatwa ah, makadzitora makambodzipiwa here mishonga yakaita nastress pack to be honest i was clueless nguya chaiyo ndakangodzipa mvura nechikafu maona manje ukeni isati yadya chikafu mm. mutemo unenge uripo unotanga kupiwa mushonga unonzi stress mix okay stress mix okay all right unoita mari

kana dziri huku 50 mm. dzingangoda eh, chikafu chinongokwana kuita 3 bags and half mm. eh, ndozvo zvakaita kana dziri 100 dzongoda 7 bags eh, ndo chikafu chinongodiwa kusvika pamaweeks mangani huku yedu inobudiswa ne6 weeks inotanga kudya starter starter kana dziri 50 panongodiwa 25 kgs and then kana iri yava grower vanotanga kuzodyiwa kubva paday eleven aditi eh, kusvika pa 25 aditi ndo panodyiwa chi kunodyiwa grower hmm. Hmm. nyangwe mumwe anokwanisa kutobudisa huku dzake negrower aakufinish eh, kune three stages hmm. eh, kune starter grower nefinish oh, nemhaka dzenge dzedzakura kudhara here ka kuti dzedzakurumidza kukura ka kuti chichechete Yeah, misikanzwa kuti ndonyaya dzacho dzidzakangoita yeah hameno mune chimwe chekubvunza imi ndada toti kana paine chansi naobvunza chamunofunga kuti muda kuudza vanhu munongotiudzawo nekuti shopi ino iri papi kuti shopi ino iri papi eh, nemacontact evanhu vanenge vada kuita maybe vada kuita ecocash kuti ah. vabhuke kana kuti zvimwe zvavanenge vada kubvunza kwamuri orit ya mm. kana pane vanenge vachida kutibatawo vanokwanisa mm. kutibata panhamba inoti 071 46 75 223 okay eh, poita imwe nhamba yacho inoti 078 720 7882 okay eh, ndiyo imwe nhamba yacho zvekare yatoshandisa shopu ino inowanika iri padema